Udah Anak Domba ke muka chup tambit ti keenam, dia mensia di dunya lalu idup dalam pemerinsa ti pemadu. Nya meh pemerinsa ti pemadu berat di dunya ti ka nyadi enda lama da. Sebedau chup tambit ketujuh dibuka, bisi dua pekara nyadi. Nyadi kitai macha ba pemandang tujuh. Udah nya, John lalu tepeda ke empat iku melikat bediri ba empat iti sukut dunya, nagang empat bengkah ribut muput ngagai tanah tauka ngagai tasik, tauka ngagai kayu. Udah nya, John lalu tepeda ke siku agi melikat dikik ari timur, mai chup Tuhan. Iya lalu ngangau enggau nyawa ti enggar ngagai empat iku melikat ke udah diberi kuasa ngerusak tanah enggau tasik. Ku iya, Anang ngerusak tanah, tasik tauka kayu sebedau kitai ngechup kening bala Tuhan. John lalu ninga pemayuh tubuh sida ke deka dichup nya, seratus empat puluh empat ribu iku ari semua raban bansa orang Israel. Nyadi udah nya bisi siti da utai ke nyadi? John lalu malik tepeda ke mayuh amat orang datai ke sida nyau enda ulih diitung. Sida nya datai ari genap bengkah bansa, ari semua raban bansa, menua enggau jaku. Lalu sida bediri di mua kerusi diraja enggau di mua Anak Domba. Sida ngena baju panjai ti burak lalu sida megai dan engkerema ba jari sida. Siku ari bala tuai lalu nanya John, Sapa bala orang nya ke ngena baju panjai ti burak lalu ari ni penatai sida? Nyadi John nyaut, Tuan, nuan nemu. Lalu ku iya bejaku enggau John, Tu meh bala orang ke udah pansut ari penusah ti besai, iya nya maya pemerinsa dunya. Sida udah masuk baju panjai sida lalu ngaga baju nya burak ngena darah Anak Domba. Lebuh Anak Domba muka tiup tambit ti ketujuh, semua utai di serega lalu enda ngeretik kira setengah jam. Iya nya serega sunyi tauka ngulit kira setengah jam. Udah nya John tepedaka melikat tujuh iku bediri di menua Tuhan lalu diberi tujuh iti terumpit. Siku ari melikat datai lalu bediri ngimbai alta, mai sarang menyan ti digaga ari emas. Iya lalu diberi mayuh amat menyan enggau sampi semua nembiak Tuhan ba alta emas ti di mua kerusi diraja nya. Asap ari menyan nya lalu niki sama enggau sampi bala nembiak Tuhan. Udah nya melikat nya ngambi sarang menyan nya ngisi sarang menyan nya enggau bara api. Lalu nikau ke sarang menyan nya ngagai dunya, guntur meletup lalu beguru, kilat nyelar lalu tanah berenyang. Tujuh iku melikat ke bisi tujuh iti terumpit lalu sedia deka nyepu terumpit sida. Melikat ti keterubah lalu nyepu terumpit iya, ujan batu enggau api bechampur enggau darah lalu labuh ninggang dunya. Sebagi ari tiga bagi dunya lalu angus, sebagi ari tiga bagi kayu enggau semua rumput angus. Udah nya melikat ti kedua nyepu terumpit iya. Utai ti baka bukit ti besai ti mauk laban api lalu ditikauka ngagai tasik. Sebagi ari tiga bagi tasik lalu bebalik nyadi darah. Lalu sebagi ari tiga bagi utai ti idup dalam tasik mati. Sebagi ari tiga bagi ari semua kapal rusak tenggelam. Melikat ti ketiga lalu nyepu terumpit iya. Sigi bintang ti besai ti mau baka sempun labuh ari langit lalu ninggang sebagi ari tiga bagi sungai enggau mata ai. Nama bintang nya Pait. Sebagi ari tiga bagi ai lalu bebalik pait, lalu mayuh orang mati laban ai nya laban ai nya udah nyadi pait. Melikat ti keempat lalu nyepu terumpit iya. Sebagi ari tiga bagi matahari, sebagi ari tiga bagi bulan, enggau sebagi ari tiga bagi bintang lalu lenyau sebagi ari tiga bagi penampak sida. Ketegal nya, sebagi ari tiga bagi penampak siang hari lenyau lalu baka nya mega penampak malam hari. Udah nya John malik, lalu ninga munyi siku menaul ti terebai ba tengah langit bejaku enggau nyawa ti enggal, Tulah! Tulah! Tulah! Meh orang ke diau di dunya lebuh terumpit ti bukai nya disepu melikat tiga iku nya. Melikat ti kelima lalu nyepu terumpit iya. John lalu tepedaka sigi bintang ti udah labuh ari langit ngagai dunya. Bintang nya lalu diberi siti kunchi kena muka lubang kebung ti nadai buntut. Bintang nya lalu muka lubang kebung nya. Asap lalu pansut ari lubang kebung nya baka asap ti pansut ari serumbung api ti besai. Matahari enggau angin lalu petang laban asap ti pansut ari lubang kebung nya. Bala buntak lalu pansut ari asap nya lalu nurun ngagai dunya. Sida diberi kuasa baka kuasa kala, sida ditagang ngemediska rumput tauka kayu, tauka utai bukai ti tumbuh, tang semina ngemediska orang ke nadai chup Tuhan ba kening sida. Buntak nya tau merinsaka sida lima bulan, tang enda tau munuh sida. Pedis amat sida diperinsa asai ti disengat kala. Dalam kandang lima bulan nya, sida deka ngiga pemati tang enda tetemuka pemati. Sida ingin deka mati tang pemati deka lari ari sida. Buntak nya baka gamal kuda ti udah disediaka kena beperang. Ba pala sida bisi utai ti baka makuta ti digaga ari emas, lalu mua sida baka mua mensia. Buk sida baka buk indu, lalu ngelik sida baka ngelik singa. Sida bisi tisik ti baka terabai dada, lalu sayap sida engkebap munyi kerita perang ti laju mansang beperang. Iko sida baka iko kala lalu sida bisi perengka kena nyengat. Lalu kuasa ti dikena sida ngemediska mensia dalam kandang lima bulan nya bisi ba iko sida. Sida bisi seiko raja iya nya melikat ke bekuasa atas lubang kebung ti nadai buntut nya, dalam Hebrew nama melikat nya Abaddon, dalam jaku Greek, nama iya Apolion, reti nya Pengerusak. Penusah ti keterubah udah lepas, dua bengkah agi penusah deka datai. Udah nya melikat ti keenam lalu nyepu terumpit iya, lalu John ninga munyi siti nyawa datai ari empat iti sukut alta emas ti dimua Tuhan, bejaku ngagai melikat ti keenam. Lepas ke empat iku melikat ke ditanchang ba Sungai Eupritis ti besai, melikat ti empat iku nya lalu dilepaska. Sida endang udah disediaka ngambika ba jam ari bulan enggau taun nya sida munuh sebagi ari tiga bagi mensia. Pemayuh sedadu ke nepan kuda dua ratus juta, John bisi ninga pemayuh bala nya. Baka tu ku gaya bala kuda ti dipeda John dalam jeneral iya. Bala orang ke nepan kuda nya bisi terabai dada ti mirah baka api, biru baka batu nilam, kuning baka merirang, lalu pala bala kuda nya baka pala singa. Lalu ari nyawa bala kuda nya pansut api, asap enggau merirang. Sebagi ari tiga bagi mensia mati laban tiga bengkah penusah ti besai nya, iya nya api, asap enggau merirang ti pansut ari nyawa bala kuda nya. Laban kuasa kuda nya dalam nyawa sida enggau ba iko sida iya. Iko sida baka ular lalu bisi pala kena sida ngemakalka orang. Mensia ti bukai ke enda mati leban penusah ti besai nya enggai nesal ati ke pengawa sida ke begagaka engkeramba, lalu enggai badu besembahka antu enggau engkeramba ti digaga ari emas, pirak, temaga, batu enggau ari kayu, ti enda ulih meda tauka ninga, tauka bejalai, Sida mega enggai nesal ati kediri ke udah munuh orang, udah bedukun, udah ngereja pengawa ti kemah, udah ngenchuri. Udah nya melikat ti ketujuh lalu nyepu terumpit iya, siti nyawa lalu bejaku inggar di serega. Perintah dunya diatu udah nyadi perintah Tuhan kitai enggau perintah Kristus iya, lalu iya deka merintah belama-lamaya. Bala tuai ke dua puluh empat iku ke duduk ba kerusi diraja sida di mua Tuhan lalu nyungkurka diri nyembah Tuhan. Rumah sembiang Tuhan di surga lalu dibuka, lalu peti lampang batu adat bisi dipeda dalam rumah sembiang nya. Kilat nyelar, munyi letup enggau guru guntur bisi didinga, tanah berenyang, ujan batu balat amat nyadi. Udah terumpit ti ketujuh disepu, siti da agi tanda di langit, tanda ti besai sereta manah, iya nya tujuh iku melikat ke mai tujuh bengkah penusah. Iya nya penusah ti penudi. Laban udah bekau penusah tu nyadi, Tuhan badu agi ringat. Bacha pasal mangkuk pengeringat Tuhan tu deka dibacha aku ba video siti da tu ila. Tuhan berekat semua kitai ti ninga. Amen.